Ah, pazuva ranhasi randiri kutenda kuti Mwari wamasimba ose vari kukuchengetai muri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tasangana setsika yedu, ah, samahwisiri kusvondo rinotikoshera. Ah, we meet today as we try to connect ah, with our roots as people called Methodist.

Uh, the origin of the, uh, the ideology in order to try and maintain uh, our identity ndo chishuwo chedu kuti tinosangana mumwaka uno tichiongorora nekufunga nekudzidza pamusoro peupenyu hwakararamwa najohn wesley uh, kuitira kuti zvigotibatsira kuti tigonatsonzwisisa kuti tigove vanhu vane zita ravanonzwisisa ngatikotambiseyi hwedu uso hwedu tigonamata Baba, muzita raJesu Kristu toda kukunamatai, toda kukutendai imi muridzi weupenyu, muchengeti wedu, Mwari wamasimba ose. Ndizvo Mwari, tinokutendai neupenyu ah, hwamatipa uh, hwamatiwanisawo pazuva ranhasi, zvikuru sei kuti tigodzidzawo pamusoro pevana venyu vamakadana, Mwari wamasimba ose, John Wesley akabata pamusoro peino nyika, akaita mabasa makuru anoshamisa mumba wokudenga. Ndizvo mumba wokudenga nesuwo tiri kufamba mutsoka dzake. Ndiri kunamata Baba Vokudenga kuti kuburikidza nechidzidzo chanhasi, Mwari mugotaura kuupenyu hwedu, imi mugoonekwa nekukudzwa nekusingaperi. Amen. Eh, chidzidzo chedu chezuva ranhasi chinoti class meeting the pillar of methodism kokorodzano ndiwo musimboti wechirwisiri Saka pachidzidzo chedu chezuva ranhasi it is going to be a lesson uh, chatiri kudzidza uh, it is structured uh, uh, in three sections in the first section tichataura nezve the origins of class meetings number two tichataura nezve class meeting ethos or rules in relation to act chapter 2 uh, verse 42 to 47

Tinoda kuti tiverenge mashoko edu achazotibatsira mukati mechidzidzo chedu chezuva ranhasi ah, tichawana kuna Acts chapter 2 verse 42 ah, to 47 ah, there is a heading the fellowship of the believers they devoted themselves

Why are we going to talk about class meetings? Why are class meetings important? From the topic uh, yatakapiwa mukati mezuva ranhasi inoti class meetings are the pillars of methodism kuti um, kokorodzano ndiwo ndiwo emusimboti uh, unomisa kereke yeusini Vamwe vanoti class meetings, uh, class meetings are actually regarded by many as the heartbeat of Methodism. Kuti ndiwo mwoyo, kuti kana pasina maclass meetings dzimweni dzenguva munhu haasi kurarama kana kuti hapana kurova kwehana, hapana upenyu. In John Wesley's uh, words, class meetings are the snooze of Methodism. ndiwo marunda anobatanidza ah, chinhu chinonzi methodism saka tinoda kuti tigodzidza pamusoro pechinhu ichi chikana kunetsi pamusoro petsika iyi inokosha kwazvo inonzi maclass meetings actually class meetings are the condition sainokwa non of Methodism. Eh, it's a Latin word which means something which you cannot do without. Saka kana tichitarisa nezvekuhwisiri, kana tichitarisa nezvekumethodist, you cannot be a complete Methodist usingakwanisi kana kuti usinganzwisisi kana usingape nzvimbo ah, usingakoshese eh, kokorodzani mukati meupenyu. Pazuva ranhasi toda kumbodzidza kuti kokorodzano idzi dzakambotanga zvaita sei eh, kuti zvakauyezve zvaiinda nekupi. Class meetings were started on 15 February 1742 uh, after Captain, uh, Captain Foy suggested putting people in groups in order to raise funds to clear a debt which had been incurred by John Wesley when he purchased, purchased a found place for the people called Methodist to use for their worship. Tinodzidza kuti isusu tsika yekokorodzano inzira yakatangwa mushure mekunge masosaiti kanisa nezvemasosaitinota nezvemisha yakanga yanotanga mugore ra 1739 But mugore ra 1742 tinonzwa kuti John Wesley akanga atenga mudhuri waakanga atenga wakanga uri kunamatirwa zvino asi wakanga watengwa uine chikwereti but paida kuti pagowanakwa mari yekupota vanhu vachiripa kana kuti vachibva vachiita payback chikwereti chavakanga vainacho Saka vakanga vari kunetseka kuti vangakwanise sei kuti vangaunganidze sei mari iyi. Saka kune mumwe mukuru anonzi Captain Foy anonzi akaudza John Wesley mugore musi wa 15 February 1742 akati zvakanaka kuti tiise vanhu mumapoka evanhu gumi kana kuti gumi navaviri tichivaunganidza vanhu ivavo vari ikoko vobvisa peni peni vachiunganidza ah, kuitira kuti tigowana mari yekuti tigo kubhadhara uh, the fault rebuilding it must be understood that the initial idea uh, was purely to raise funds uh, for debt uh, uh, reconciliation kuda kuvhara chikwere chakanga chiripo saka vakanga vachi chikwere basa rakanga riripo rehombe rakatanga kuita kuti makokorodzani aitwe rakange riri rekuti vanhu vaida kuti vagokwanisa kuti vagoripa chikwereti asi vanhu vakaisa mumapoka mapoka but it must also be emphasized kuti panguva imwe chete iyoyo paifambwa pachiva vachisanga vachienda kunokolekta mari idzi vakange vaine muono wekuti vanhu vanofanira kuti vagosvikirwawo vagoparidzirwa vhangeri vagoonekwa kuti vari kukura zvakadii pamweya that pastoral oversight Saka maclass leaders ndovakanga vaine musenzeketo uyu wokuti vaizopota vachienda kuvanhu vachienda kune vanhu ava vachinokolekta mari asi at the same time pavaienda kunokolekta mari vaienda vachinovafudza vachiona kuti vanhu vakanga vakaita sei saka tinoona kuti sofa tine zvinhu zviviri zvakafomerwa ah, kana kuti zvakaita kuti kokorodzano dzitange chekutanga ndechekuti paunganidzwe mari dzekunobhadhara dzekunoripa chikwereti Chechipiri chatinodzidza ndechekuti yaiva nzira yekuti vanhu vafudzwe eh, pedyo pedyo eh, that personal touch yakanga irigona kushaiwa vanhu vachisangana kusociety saka vanhu vaizoitwa vachifudzwa saka sekunzwisisa kwatinoita mutungamiriri waizofamba achienda kudzimba dzavanhu achienda kunokolekta mari idzi Asi dzimwe nguva aienda kubasa kwavanhu achinokorekta mari. Asi kumabasa kwaiseendzwa nevanhu the majority of these people vakanga vasingatenderwe dzimwe dzenguva kuti vagoentertainer mavisitors vari panguva yepabasa. Saka vanozosvika panguva yavanoti why can't we organise a meeting? whereby we will meet during the week tosangana tapedza mabasa edu ikoko to kana tauya tobvisa eh, mari dzedu dzatoda kuti tigobvisa dzigoenda kuripa chikwereti uyezve tiri pepapo tonzwa nekudzidza pamusoro pebhaibheri uyezve kuti tigonzwa nekufudzwa tiripo panzvimbo yakadai saka ipapo ndo pakabva paitwa born the idea pakazvarwa pfungwa yekuti vanhu vanofanira kuti vasangane pakati pesvondo vachidzidzisana pamusoro pebasa vachidzidzisana nekufudzana uyezve kuti vachizokonekta mari vari paka pakati penzvimbo idzodzo toda kuti chimwe chinhu chatinoda kuti titaure pandikutaura nezvemaorigins kana kuti mavambo ekutanga kwekukorodza toda kuti tinzwisise kuti kune rimwe boka zve rakazobuda mukati eh, mevanhu vaava vavainzi makokoro kana kuti vekla veclass meeting rainzi prayer band rakange riri boka reavo vakange vari a little bit more advanced kana kuti vaida kuzvii vaida kupfuurira pamberi nenyaya yekunamata kuudzwenidzekwa kudarika palevo yaigumirwa nevanhu vemaclasses asi iyoyo haisi eh, yezuva ranhasi pazuva ranhasi toda kunyanya kufamba nechidzidzo chedu chekuti chemaclass meetings asi tiri pamaclass meetings ipapo tofanira kunzwisisa kuti these class meetings were for spiritual advice reproof comfort exhortation and resource mobilization yakanga iri nzira yekuti vanhu vakavadzidziswe vafudzwe pamweya vakure pamweya vava vanhu avazve yaiva zvenzira yekuunganidza maresources aingozogona kuti ashandiswe asi kuti basa iri ripfuurire pamberi zvakanaka tiri kudzoka taita kuti maclass meetings tanzwa matangira aakaita kuti akatanga iri pfungwa yemurume uyo akataura kuna john wesley john wesley adopted the idea vakatotanga kuti igotanga kuti iitike kuti vanhu ngavafudzwe uyezve vanhu vatowana mukana wekuti vagobvisa zvipo zvavo Tinoda kuti tinzwise kuti John Wesley akazopfuurira pamberi akaona kuti sezvo ravaboka rinotodawo mitemo inogona kuribatsira. Ndo patinonzwa kuti panoitwa mitemo kana kuti rules, uh, uh class meeting rules. There are uh, three which are mainly uh, talked about by many uh, scholars the first one ndeyekuti do, do no harm and the first one is do good and the third one is attend to god's ordinances yekutanga iyi nekuti dzidzisa kuti mitemo yainoyi mitatu inoitwa ndeyekuti usava munhu unokuvadza mumwe mukuita kwako nemukufunga kwako nemukubata kwako uyezve itawo munhu zvinhu zvakanaka mukati meupenyu chekupedzisira ndechekuti iva munhu anotevedza tsika dzakatemwa najehovha tsika dzekusangana dzekusangana tsika dzekunamata even dzekusangana patafura toda kuti tipfuurire pamberi zvishomanana tichinzwa kuti eh, these class meetings eh, ethos or rules in relation to any church eh, dzakabenge dzakamira sei as portrayed kana kuti tichidziedzanisa nechidzidzo chataverenga pazuva ranhasi Patiri kunzwa kuti vatendi vekutanga ava vakange vaine tsika, the early church, vainge vachi vaine muono mumwe chete, vachiungana, vachisangana, vachinamata Mwari mumwe chete. Tinoona kuti iyi ndiyo tsika imwe chete inotarisirwa pamahwisiri kana kuti inotarisirwa pama eh, inotarisirwa kukokorodzana yekuti vanhu vanosangana in one accord eh, vaine unity pakati pavo vachisangana kudzidza magwaro aMwari. Saka tinoona kuti chechi yedu haina kumborasika kana kuti kokorodzana hwaro hunobatsira vanhu kuti vasangane vaine muono mumwe chete vachidzidza eh, mushoko ramwari ende tinoona kuti mumagwaro ataverenga mazuva ranhasi muna exader 2 tinonzwa kuti efellowship eh, yakakana kuti kuwadzana kwakange kuine nzvimbo samahwisiri vanhu vemahwisiri vanhu vanozivikanwa nekuwadzana kuti tiri hatu e, eh, tiri vawadzani e, eh, sehimwe yedu hiya him 229 inoti tiri vawadzani mhuri imwe tinoyamurana nekutakurirana mukati meupenyu saka tiri kuona isu kuti chechi yekutanga chinhu chaibatanidza chechi yekutanga ndechekuti vakange vari vanhu vakange vachisangana vachinzvera magwaro vari pamwe chete saka ndorimwene basa guru rinotarisirwa kuti kokorodzano kana ichinge yasangana kuti mahwisiri anofanira kuita nguva yavanoita engage in the bible vachikurukura vari vari vari vari boka vachisangana vachidzidzisana pamusoro pebhaibheri inguvazve kana kuti eh, yavanofanira kuti vasangane vachinamata vari pamwe chete tinozoona kuti isusu patiri kudzidza isu pataverenga kuna x chapter 2 tinonzwa kuti vakange vaine tsika yekuti panguva iyoyo vaiti kana vasangana vanhu vaiuya vanazvo nevakanga vasina vachizounganidza pamwe chete they were sharing whatever they had Zvinonzi vane Bhaibheri soko raMwari rakataverenga. Zvinonzi vakanga vainazvo vaienda vonotengesa. Kana vatengesa vauya nezvavawana kwavatengesa ikoko kuti vazodya vari pamwe chete. Tinoda kuti ndiyo tsika inove muongo wehwisiri kana kuti eh, tsika inofanira kuti vakokorodzana kuti vainzi vaisangana vachiita malove feast kunekuti pakati pavo paisazowanikwa kuzoonekwa kuti uyu akanga asina Izvi itsika inotikoshera especially in difficult times munguva yatakaita senguva ino yecovid-19 yekuti dzimweni dzenguva vamwe vanhu vari kufa nenzara vamwe vanhu havasina chekubata mukati meupenyu asi if we go back to the teachings dzakokorodzana dzinoti zvose zvatinenge tawana tiri vawadzani tiri mhuri imwe chete tinotakurirana whatever we, we have got we have to share we ought to share whatever zvatinenge tiinavo vakange vaine tsika yekuti vaisangana vachinamata mwari tinonzwa kuti isusu zvinhu zvinokosha zvakaita kuti chechi yekutanga iyi ibudirire kana kuti izove chechi Eh, the early church painodondeuro pakazvarwa church eh, from the disciples vachinge vaseura jesu kristu chinhu chaivakoshera is unity oneness kubatana kwokuti kana kereke ikange yakabatana kushanda kwamwari kana mabasa amwari anoonekwa tinonzwa kuti isu eh, miracles and wonders were happening nekubata kwamwari nekuti kana tikange tabatana when there is unity God comes down and pours his holy spirit vanodurura mweya mutsvene wavo pakati pedu mweya mutsvene wozobata mabasa pakati pedu ende chimwe chinhu chinogona kuburitswa nevanhu vakabatana mukokorodzano tiri kunzwa isi pataverenga pakunzi the lord increased the numerical growth vakanga vachiwedzera vanhu zuva nezuva kukokorodzano idzi kana kuti vakanga vachiwedzera vanhu kusociety iyi ndiri kuti itusu kana tisi mahwisini kana tichida kuti tikudze uwani hwedu kana tichida kuti tiudze vanhu vakawanda kuna kristu tinofanira kuonekwa takabatana nekuti chimwe chinhu chinotitadzisa dzimene dzenguva kuti tigone kukwezva vamwe vanhu vauye kwatiri ndechekuti hatina kubatana pachezvedu nekuti paul achinyora tsamba kuvagaratiya ane manguva yaanonyora tsamba achiti Itai izvi kunyanya pana Galatians chapter 6 verse ya 10 anoti nyanyikiranai rudo pakati penyu nekuwadzana zvikuru sei kune veimba yokutenda nekuti ndakange ndikufunga kuti why Paul is saying zvikuru sei kune veimba yokutenda Paul ari kunzwisisa kuti zvakakosha kuti kana mhuri iri mhuri yekutenda ikaonekwa yakabatana inogona kuti ikwezve vakawanda asi kana kange isina kubatana vazhinji vanogona kuomerwa kuti vaswedere pedyo ah, neboka iri saka tiri kuda kuti tione isusu kuti pakange vari kusangana vanavo vakange vari kuti vachisangana vachitakurirana pakange pasina aitadzira mumwe kana kuti aiita zvakaipa yakange iri nzira yekuti vagokupana chimwe chikuru kana tine basa guru rinoitwa kukokorodzana nderekuti vanhu vaiti vaidzidziswa nekutsiurwa tsika yekutsiurwa nekuti dzimweni dzenguva nyika yedu haisina vanhu vanotsiura dzimwe nguva takuombererana tichiita zvinhu zvisina but pakavambwa kokorodzana one of the ethos dzakange dziri dzekuti vanhu kana vasangana vanofanira kuti vatsiurwe vasiye chakaipa ende tinotonzwa kuti john wesley waiva netsika yekuti waizopota achimboongorora kuti vanhu ava vari kuita here zvinhu zvakadaro even the class leaders kuti kana vakange vasiri kugona kumira zvakanaka vasina kucherechedzwa vakanaka john wesley waizokuwo dzimwe nguva he was forced to remove them because vakanga vaine vakanga vari vanhu vakanga vari kurarama vaine chinhu mukati moupenyu saka ndiri kuti kana vanhu vasangana kukokorodzana imwe basa rekusangana kukokorodzana nderekutsiurana pamusoro pemararamiro nemagariro kuti rudo runofanira kukosheswa kuti vanhu vanofanira kuona tichidanana jesu vanotaura zvakanaka kuna john vachiti kana mukaonekwa muchidanana vanhu vanozokuzivai kuti muri vateveri vanhu saka ndiri kuti ini hwaro hwemethodhisti hwaisimbisa kubatana kwavanhu, hwaisimbisa kuwadzana kwavanhu, hwaisimbisa kutsiurwa kwavanhu, hwaisimbisa kudzidzwa kweBhaibheri, hwaisimbisa kunamata, hwaisimbisa kusamuka pamweya. Saka ndiri kuona kuti iyi yakanga iri nzira yakanga yakatiko yakanga yakakosha sezvatinoona isusu pataverenga kuti isusu zvinonzi minana yamwari nemabasa makuru nekubata kwamwari kukuru kwaizowanikwa nekuti vanhu vakange vakabatana ndiri kunzwa kuti kudini kuchechi yanhasi ndiri kuti kana chechi ikange yakabatana kana kokorodzano ikange yakabatana mwari vanoita minana pakati pekokorodzano mwari vanoita minana pakati pesociety saka ndiri kuti chechi yajesu ngaibatane Chechi yaJesu ngaidzokere kuna Kristu, idzokere inonzi back to, uh, to square one kwatinonodzidza hwaro hwedu nekuti ezvine zvimwe dzengwa tava kuzviraramira ane chake ndiye ane chake ari oga but asi tiri kuona kuti isusu kubvira eh, pachechi yekutanga even kusvikira pakatanga chechi yemethodist painotanga nemakokorodzana takange vari vanhu vakange vachi vakabatana pakange pasina chindini vakanga vari vanhu vanonzwanana vakati vakanga vari vanhu vanotakurirana zvino zvese zvataurwa sekutaura kwatiri kuita nekudzidza nekunzwisisa kuti isu tiri kuona kubata kwamwari mukokorodzano kana kuti muchechi yemethodhisti kuburikidza nekokorodzano asi tinogona kuita mubvunzo kuti mufundisi ko nhasi pazuva ranhasi

Patiri kuda kunzwisisa pakatangwa kuitwa tati yakange iri nzira yekufudza vatendi nekuti vafundisi kana kuti mufundisi john wesley akanga ari e, mufundisi aifamba akanga asingagari panzvimbo achifamba achiparidza vhangeri saka vadzidzi kana kuti e, vatendi vaizoda vanhu vamusara vachivafudza munguva iyo john wesley akanga asiri pakati pavo saka ndopatiri kuona isusu kuti isusu rimwe basa rakanga riri kuitwa apa iye zvino izvi rakunetsa nderekuti dzimweni dzenguva eh, with the advent of many ministers kana kuti vafundisi vachinyanya kuwanika munzvimbo dzakawanda vari station dzimweni dzenguva munzvimbo vakange vari vaclass leaders vakafungidzira kuti pada vafundisi vauya kuzotora basa ravo ivo vakafungidzira kuti isusu hatisina eh, chekuita zvekufunza zvavo zvevafundisi saka ndikuti pekutanga pakatanga maclass meetings aya yaiva nzira kakunyanya especially when the minister was had no time eh, eh, long time yekugara ari panzvimbo imwe chete akanga ari kutenderera achidzidzisa nzvimbo dzakasiyana siyana asi tinozoona kuti asi mumwaka wavo wamazuva ano vafundisi eh, nekufamba kwenguva havachanyii kufamba madistance akawanda saka dzimweni dzenguva zvaakuita kuti zvidzosera vanhu vashure ndezvekuti maclass teachers Vakafunga, they felt they have been relieved of their pastoral duties. Vakasiira kuti basa rese rekufudza rara mfundisi. Ndochimwe chinhu chinogona kunge chiri kurwisa nyaya yekokorodzano mazuva ranhasi. Asi nyapa regai vati vatinogadzirisa ipapo kuti kana paine vamwe vane mumwe mufungo, nyaya yekufudza vatendi ine indeye munhu wese kuti mufundisi gosa nena na class leader musenzeketo wake class leader zvikuru sei nekuti class leader uyu aizotarisirwa kuti svondo rega rega risati rapera aifanira kuti afambire nhengo dzake achienda achinotaura nadzo nhengo idzi achidzibvunza kuti how is your soul prospering achinzwisisa kuti zveupenyu hwemunhu zviri kufamba sei chimwe chatinodzinza chinogona kunge chiri threat to uh, class, uh, class, uh, class meetings today is that uh, uh, the leaders uh, class leaders are no longer grounded in this uh, uh, in the importance of uh, classes havachanzwisisa ukoshi hwekokorodzana saka dzimweni dzenguva kukaita vatungamiri pachechi pakaita vatungamiri vasinganzwisisi nzvimbo yekokorodzana muupenyu hwomuhwisiri vanogona kusakoshesa ah, kokorodzano. Uh, John Wesley used to call these people incompetent leaders. Saka ndo patinonzwa isu kuti John Wesley waiva netsika yekuti kana atenderera akazodzoka akasvika kune Essendon Society aizoda kunzwa mareports ekunzwa kuti maclass leaders ari kuita basa rawo here kana asiri kuita zvakanaka maclass leaders aya John Wesley aisiya vachinja achiisa vanhu asi ndiri kuti inini chinhu chinofanira kuti chikoshese panguva ino in the 21st century for class uh, meetings to be relevant is to prioritize nyaya yedzidziso yekukosha kwenyaya yekokorodzano kuti nzvimbo yekokorodzano kuti muhwisiri haasi muhwisiri kana asingapfuuri nemukokorodzano nekuti mukokorodzano inzwi gumi bokadiki rekuti munhu wese arimo anofudzwa zvakakwana uye zvizere uye zvekuti munhu wese anogona kuwana mukana wokuti ataure rather than pasociety nekuti tinenge takawanda kana kuti dzimweni dzenguva it is not personal asi kana tiri kukokorodzano tinowana nati personal touch Chimwe chinhu chiri kutadzisa kana kuti chiri kugona kurwisa nyaya dzekokorodzano mu21st century aconflicts kupesana in the groups eh, especially eh, if the leader the class leader has got a conflict with one or two members of the, of the group tinoona kuti izvozvo zvinoita kuti class leader eye eh, the class leader becomes ineffective uh, uh, to the extent that he or she cannot summon the strength to ask his class the famous person how is your soul prospering nekuti iye pache zvake anenge akatovenga vanhu vari kutungamira haagone zvekuvabvunza zvekukura kana kusamuka kwavo pamweya haagone kutaura rudo pakati pavo haagone kuti zviripo ngazvishewe haagone kuti aenzanise vanhu haagone to bring them together kuti vanhu vave nekuwadzana pakati pavo saka tinoona kuti isusu izvozvo zvinogona kunge zviri kurwisanisa asi hezvo saka chechi yora yotadza kupfuurira pamberi here nekuti paita dambudziko rekuti paita vatungamiri vanogona kunge vaine magakava pakati pavo ndizvo zvatiri kuti kana paita magakava tiri kuti vanhu varipo ngavabatsire kuti pagadziriswe those conflicts Even society stewards can intervene, even ministers should intervene for the betterment yekuti boka ripfuurire pamberi kana basa ramwari rigopfuurira pamberi tinozonzwa isusu zvekuti chimwe chinogona kunge chiri kurwisa dzimweni dzenguva in the 21st century eh, chinogona kurwisa ah, eh, the success of kokorodzano is the advent ah, of many worship services or organizations saka tiri kuti vanhu vanenge vachiti vakati isusu taenda kuruwadzano tazomboenda kumcu tamboenda kumens fellowship dzimweni dzenguva izvozvo kuwanda kwemaprogramu kunogona kutoita sekunge kwakureplesa nzvimbo yekokorodzano nyamba nzvimbo yekokorodzano these are supplementary programs kokorodzano ndiwo muongo wekuhwisini saka ndiri kuti isu ngatikoshese ikokorodzana kana tozoita kumapoka kana tozoita masevhisi edu mabibig sevhisi nezvimwe zvakadaro asi ngatinzwisisei kuti kokorodzano ndiyo yakavamba kereke yedu yemethodhisti uye ndiyo inobatsira kuti kereke yedu ipfuurire pamberi Koita zvekuti dzimwe midzengwa chinogona kutadzisa nyaya yekokorodzano mumwaka uno ndechekuti it's usually associated with decline in church spirituality kuti dzimwe midzengwa tingatangire kumhanya kutaura nezvekokorodzano asi tiri kuti kana chechi isiri kusambuka pamweya zvinongoenderanawo nekuti kokorodzano dzacho hadzigone kumira dzakasimba kana kukura mukati meupenyu Saka dzoreva kuti ivini zvibereko zvekokorodza hazvigone kuti zviwanikwe pachechi dzisiri kusamuka pamweya. Saka ndiri kuti tataura zvose izvi, saka tingati kudini? Tiseseway forward. Saka ndiri kuti inini chinhu chinogona kutibatsira iye zvino ndechekuti we must go back to the original ideas or ideals of class meetings yekuti effective pastoralship is only achieved neaccountability yakakwana inonyatsokwanisika kuwanika kokorodzana kuti kana takawanda dzimwe dzenguva zvinonakidzwa zvedu asi hazvinatsoti dyo hazvinatsogona kufudza vanhu zvakakwana tanga tiri kunzwa kuti pachechi yekutanga iyi vakange vaine kufunga kumwe chete kana vanhu vakawandisa kufunga kunogona kuwandisawo asi kana boka rakaita vanhu vashoma saka ndikukurudzira kuti chechi ngaidzokere kukokorodzana chimwe ndechekuti tinofanira kukoshesa zvinhu zvinokosha kuti ngatikoshesei nekuti kana masangana dzinokovano ita makakava nezvinhu zvisinei nechinamata ndo panozoti paul achinoratama kuvafiripi anoti wake out your salvation in my absence or in my presence kuti vanhu vanofanira kunzwisisa zvakavaudza kuchechi kana chakavaudza kukorodzana kuti vanofanira kuti vatsvake mwari vatize chivi sevanhu vakavomba vakavamba kukorodza kuti yakanga iri nzira yekuda kuti vatize chivi mukati meupenyu saka ndiri kuti inini kana vanhu vakange vakuziva zvinhu zvinokosha kokorodzano inowana nzvimbo yayo kokorodzano inosimba nekuti vanoziva kuti kokorodzano basa rayo ndere kuti simbaradzana pakuwadzana kwedu nepakufudzana ufudzi ngaukudzwe nevanofudzwawo ngavafudzike saka tiri kuti isusu zvichiita zvakadaro saka tinoenda tichigona kuti dzimwe nguvawo chimwe chinhu chinofanira kuti chikosheswe ndechekuti dzidziso inofanira kunyanya kusimba mukereke dzedu mazuva ano is that uh, the cost of uh, discipleship be more pronounced than the benefits of discipleship nekuti vanhu kazhinji kacho sekuverenga kwataita mazuva ano mharidzo dzaakuitwa kazhinji dzangokusimbisa kuti uchazowana chii kana uchinge wauya kukokorodza asi pataverenga apa tiri kunzwa kutoti vanhu vaitotengesa zvavakanga vainazvo kuti vatopawo vamwe vanhu saka ndiri kuti shoko rekutevera jesu takatakura muchidyiwa wedu kuti dzimweni dzenguva it is not easy kupinda kokorodza it is not easy to have a fellowship nevamwe vanhu ndiri kuti zvinofanira kuti zvisimbiswe izvozvo rather than kusimbisa mabenefits Vhangeri rekuti awo uchawana chakati ranyanya rakatiwandira pakati pedu, asi ndiri kukunyengetedzai vadikani kuti ngatisimbisewo ivhini nevhangeri rekuti kushandira Mwari zvinoreva kuti kudini, kuyezve kuti zvakakosherei kushandira Mwari. saka tinobva taona kuti chimwe chinhu chinokosha ndechekunzwisisa kuti bhaibheri soko ramwari rinotiti we are brothers keepers tiri mutariri womumwe wedu kuti isusu hatigone kuve mukristu kana chinamato hachina kukwana kana tisingagone kutakurirana kana kuti tisingagone kuita care for our labors and also tinofanira kunzwisisa kuti chivi ngachitsiurwe patiri kutaura patiri kusimbisa patiri kudzokera kuti kuti nzvimbo yekokorodzana tiri kuti it is the only place inogona kutsiurwa chivi zviri more effective than muchechi saka tiri kuti isusu chivi chivi ngachitsiurwe vanhu vatendeuke pakuipa kwavo pane mumwe wapowa chora tsamba anoti rebuke all evil ways ari kutaura nyaya yekuti ngazvitsiurwe vanhu vasiye nzira dzakaipa vatsvake kunamata kwamwari ndopatinozoona isusu kuti nyaya yekusimbisa kuti kokorodzano inosimbisa nyaya yepersonal holiness and social responsibility kuti hatigone kutaura nyaya yekukura yekusamuka pamweya tisingatauriwo nyaya yesocial responsibility kwati munzvimbo dzatigere munharaunda matigere ngatitewo zvimwe zvinhu zvekubatsira nharaunda nekubatsira vatigere navo Saka tinozonzwa isusu kuti vadikani, kana tikange tashinga kukokorodzana inoumba munhu mumwe chete, what we are referring as personal holiness, ikasimbisa munhu. Ndopaya pane mumwe mufananidzo wandakambotaura pane imwe nzvimbo ndichitaura kuti pane story inotaurwa yekuti kune munhu akanga ari bhizi achigadzira mharidzo yake ari kune imwe nzvimbo paakanga ari kugadzira mharidzo yake akanga ine munhu akanga ine kamwana kakanga ari kumudhistepa Saka anonzi akatora peji yemwe bhuku raakavhara ndokuvhuribvarwa bvarwa akaona mepi yakange iri ndokubvarwa into pieces ndokumwararidza pamuofisi maakanga ari zvino mushure mechinguva achibva ati kune mwana wake ndoda kuti ubatanidze these pieces kana usandobatanidza these pieces kuti iite mepi sezvayanga iri pakutanga usataura neni tinonzwa kuti eh, ndozvakaudza mwana wake uyu mune kwaisiku mwana uyu akanga atobatanidza Eh, akanga ndibatadza map iya akati daddy daddy ndatobatanidza ndapedza zvikanzi how have you done this how have you achieved this in a short period of time ndopaanoti daddy ndazviona kuti ndikava ndakuti ndisimbaririre ndisimbirire eh, map yanga iripo iyi zvainditorera kana zuva rese kuti ndiigadzire asi ndanzwisisa kuti ndikagadzira munhu wandaona pikicha yemunhu anga ari kuseri pandakuona munhu anga anga ari kuseri abata namira zvakanaka ndikaziva kuti nemepi yamira zvakanaka ndiri kuti kana kokorodzano ikaupa munhu munhu akaita zvakanaka kana nesosaiti yedu yamira zvakanaka kana nechechi yedu yamira zvakanaka kana nedzidza redu rinozviramira zvakanaka saka let us go back to the roots of methodism dzinosimbisa kuumbwa kwemunhu nekufudzwa kwemunhu nekukoshesa rudo ah, rwamwari uh, kumunhu nemunhu saka ndiri kuti pakupedzisira shoko ramwari eh, harigone uh, kusvika zvakakwana kana tikasadzosera nzvimbo yamakokorodzano panzvimbo Doing away with class meetings simply means we are throwing away the sustaining pillar. Tiri kuti hatigone kumira zvakanaka tigokunda semahwisini kana tisina this pillar called uh, uh, class meetings. Saka ndiri kukurudzira kuti let us go back and rebrand if, if it means makokorodzana yaifanira kuti aitwe rebrand and repackaged asi kuti agogamuchirika munguva yedu zvakanaka nekuti mwe munhu akanga ari kunditaurira kati Kungoti zita rekuti class meeting rinotondirwadza rinobva randifukidza kuchikoro kuchikoro hazvo zvakange zvisingandiitire zvakanaka ndakange ndichi ndichiomerwa nechikoro saka ndiri kuti tinogona kushandisa mamanzwi ekuti fellowship home fellowship anogona kukuita kuti vaya vaya vanorwadziwa nekuti class vanogona kugamuchira kuti vagopinda mumaclasses aya saka shoko guru rekupedzisira nderekuti vanikani mwari vanhu vaka so through god's providence methodist was raised uh, out of class meetings and vakakoshesa kusangana kwavanhu ndati maclass meetings chekutanga basa ravo raakanga rakafomerwa chekutanga kwaange kuri kutsvaga dzimwe dzengwa kubatsira kuti igoumba chechipiri eh, rakange riri kufudzwa kwavanhu mweya yavanhu nekusimbaradzwa kwavo dai mwari vekudenga verugare vazotibatsira isu sekereke tichapedzisa basa redu iri nekuimba muimbi wedu him 229 Anoti tiri vawadzani, tiri mhuri imwe, tinoyamurana. Tibatsirane tiri munzvimbo dzatiri. Svondo rino reJoy Boys riratibatsira kune vaya vanga vasara, vanga vakurarama vasingatarise vamwe, vasingawadzane nevamwe, tidzokere pakuwadzana. Ndizvo zvinotiita kuti tive mahwisiri akakwana. Muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Mutsvene. Amen. Tinamate. Baba, tinokutendai nemuzita raJesu nekutidzidzisa mukati mezuva ranhasi kukosha kwekukorodzana mukati meupenyu hwedu. Tinotenda Mwari wamasimba ose kutaura kuupenyu hwedu. Chitibatsirai Mwari wamasimba ose tiongorore upenyu hwedu kana tanga tisisakoshesa ah, makukorodzana aya tidzokere titangise baba wamasimba ose kukoshesa kufudzwa kwavanhu uye zvekuti tiunganidze maresources kuti basa renyu eh, ripfuriri rambe richipfurira pamberi Ropafadzai vana venyu vanzwa shoko rezuva ranhasi. Ropafadzai shoko iri muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Muri kunzvimbo dza zvino ngatigamuchire nyasha vadikani. Zvino nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu nerudo rweimwari Baba nokuwadzana kwoMweya Mutsvene ngazvitibatsire tigoramba tichidzokera kumuongo wedu semahwisiri womakokorodzano kubva nhasi kudzamara kwekusingaperi-peri. Amen.